кеше уже инде татар теле белгән кеше укырга керә алмый инде югары белем ала алмый дип бөтен кешенең менә тыңлау буенча ишетү буенча шулай инде менә татарча сөйләшергә югалтма татар телен югалтмадым татар телендә сөйләшә телим менә Балаларны сөйләштерә инде без тырышабыз инде. Кул астында үстем менә. Без өйдә гел сөйләштек. Капкадан чыктык, конечно, без э, сөйләштек, әни русча инде. Ничек саклап калырга телне? Укытырга кирәк инде. Өйрәтергә кирәк балаларны. Балаларны өйрәтергә, үзебезгә, үзебезгә сөйләшергә. Ягъни гаиләгә әйләнеп кайтайм. Әйе, әйе. Һаман гаилә белән бәйле инде барысы. Татар телен саклап калып була. Татар кешеләре үзләренең балалары белән татарча сөйләшкән очракта өйләрендә дә. Ә өйдә татар кешеләре балалары белән русча сөйләшә икән, безнең татар теле югала. Хәзер барысы да бар кеше русча гына сөйләшә инде. Бүтән кешеләр инде шул русча телендә бара. Шуңа күрә э, не актуально югала инде ул. Ә саклап була шулай без теләгән өчен генә. Нинди чаралары бар саклап калуның? Үз теләк кенә. Ну, күпләр үзләренең татар икәнлекләрен дә яшерәләр әле. Ни, даже менә олыгаеп беткән әбиләр дә бул оныклары белән вата, сындыра, русча сөйләшәләр инде. Менә ул мине тоже берише вакытта ачуына да китереп куя. Мин әбиләргә даже замечание да ясыйм. Ник алай итеп русча сөйләшәсегез оныкларыгыз белән дип. И бала чагалар аннан соң садикларда, мәктәпләрдә күбесенчә урысча. Күбрәк өйдә инде татарча сөйләшергә кирәк балалар белән. Алар урамда урыс телен болай да яхшы өйрәнәләр. И самый главный өйдә татарча сөйләшергә кирәк. Шулай дип уйлыйм мин. Шул татар телен кире кайтарыр өчен дә шул күбрәк татарча сөйләшергә, татарча күбрәк тапшырулар алып барырга кирәк. И бер бит инде башлаганнар иде, э, чтобы җитәкчеләр дә безнең татар телендә күбрәк сөйләшсеннәр дип. Шәймиев, по-моему, айтып чыккан ияне. Штук алар да иренсеннәр татарча и үзләренең ну эшчеләр белән татарча сөйләшергә дип. Менә шуны кертсеннәр иде яңадан. Ничек тә өстән башлана бит инде ул. Өстән менә җитәкчеләр тотынсалар татарча сөйләшергә, аларның э, эшчеләре, хезмәткәрләре дә татарча сөйләшәчәкләр. Шулай дип уйлыйм мин. Шулай итсәк кенә татар телен яңадан кайтарып булырдыр. Фәкать э, урыс телендә генә укытырга тырышалар бит инде институтларда Шуңа күрә ул актуальлыгын югалта бара. Өйдә тагын татарча сөйләшмиләр, шул урысчага өйрәнсеннәр балалар дип, һаман ни, укырга кергәндә җиңел булыр дип, менә шундый өйләр белән урысча гына өйрәтәләр инде. Актуальлыгын шуның буенча югалта дип уйлыйм инде мин. Аннан соң татар телен онытмас өчен сәйк тану балалар белән татарча, хотя бы өйдә татарча сөйләшсәң дә генә, ул алар татар телен онытмыйлар. Беләләр татарча. Балалар белән аралашам. Әйе. Менә шул дип уйлыйм инде. Дин дәресләрендә китсәләр әйбәт булыр инде мәктәпләрдә кечкенәдән үк әзрәк динне белеп үссәләр, ул бит ныграк беләләр. Менә хәзер картайгач кешеләргә авыррак өйрәнергә, кешеләр онтыралар өйрәнергә. Ә менә мәктәптә үк кечкенә яшьтән үк булса, ул бигрәк тә яхшы булыр дип әйтәсем килә инде минем. Әйе, э, татарча э, сөйләшеннәр, күбесе бөтен халык татарча сөйләшеннәр. Татар халкы да русча сөйләшә, алай сөйләшмәсеннәр. Менә хәзерге вакытта татар теле, татар балалары татар теле нидә мәктәбендә укыйлар да Рус теле институтларына кереп укый алмый дип уйлыйлар кайбер ата-аналар. Бу бит инде алай түгел. Татар телен белсә, ниләрне, математиканы белсә, ниләрне белсә инде ул рус теленә дә керә, урыс мәктәпләрендә, институтларда укый, ниләрдә дә кереп укый ала дип уйлыйм мин. Менә әти-әниләрнең дә күбесенең фикерләре хәзер менә шундыйга кайтып кала менә. Өйдә урысча сөйләшәләр. Бала белән ул гаиләдә татар сөйләшмәгәч, татар теле бетүгә таба бара дип уйлыйм. Аны мин күтәрүче менә безнең әйтү генә җитмичә, ул хөкүмәт башлыкларында ниләр кирәк, татар телдә татар теле менә Чаллыда бар татар мәктәпләре, нигә беттеләр менә? Бана укырга бирмиләр татар бер гимназия бар бугай инде шундый белгәнчә. Моны нәрсәгә дип әйтә? Әти-әниләренә кирәк, хөкүмәтнең дә ярдәме кирәк инде татар кайбер авылларда вообще мәктәпләрдә бетә дигән. Анысы да Иң дөресен әйткәндә инде менә татар теленә игътибар җитми, укытучылар да җитми дип кайбер ялганнар институтларда хәр чыгаралар ғой инде татар теле белгечләре дигәч. Дөнья күлем әй безнең Кубат Татарстанда да Ә менә чит илләрдә яшәгән ниләр татарча сөйләшәләр, тел бетми бит. Анда гаиләдә игътибар балаларга күп, менә онытмасын әти телләр онытмасын дип өйрәтәләр. Менә Татарстанда мондый ни бик күзәтелми. Менә мин әти-әниләргә әйтәм килә, Илләрендә татарча сөйләшсеннәр, балалар татарча өйрәтсеннәр. Дингә килсеннәр, динне итсеннәр. Менә шундый мин фикер әйдәр.